Makadini varimi, tinokuchingamidzai chokwadi chandu chinouraya zvakarewa naivo Dr Love Paul Matavire chandu chikwapuro chezvirimwa zvakawanda zvisingagone kutonhorwa zvirimwa zvakawanda izvi zvinotoda kurimirwa muanonzi magreenhouse kuti dzirarame asi nhasi tinokuzivisai nezvirimwa zvishanu kana mavegetables Zvirimwa zvakagwinya zvamunokwanisa kurima munguva ino yechando inobva kuna chivabvu kusvika kuna chikunguru muno muZimbabwe. Number 5 mastrawberries magarden strawberries akatanga kurimwa kunzvimbo inonzi britain france kuma1750s uko mastrawberries ndiyo mafruit ekunaka aya akatsvuka ane mudzi dzinosvika mazana mairi panze pawo anodyiwa pavalentines nevanhu vanodanana mastrobheri ane muto muzhinji unotapira nekamwe kakunhuirira kaanoita so kunge maruva aya anonzi marose iyo inonzi aroma muchingezi kana tava kuchitaura chichidada mastrobheri anotapira nekushandiswa kunakisa mukaka ice cream neyogurt mumatoro anodhura asi uku kuisa mari mukanwa mengwe nekuti mungatoshamisika kuziva kuti mastrawberries akanatsodiridzwa anotekeshera neyadhi yose kunge sora riya rinonzi tsine kana kuti black jack nokuti anonzi marunner plants muchingezi haanetse kubata mastrawberries anoita vana vakawanda uye vanoda mazuva mashomanana kuti maruva acho aite vana vazodyika Mastrobheri akadiridzwa zvakanaka anobereka kazhinji zvekuti hamumapedzi anobereka zvebasa zvekutosvika pakurova mwoyo chaiko ane utano sezvo ane manutrients akaita sevitamin c ayo manutrients anodzinga flu anowanikwawo zve mumaranjisi nemamwe manutrients zve akaita sevitamin bs k fiber, folic acid kana potassium mumaamino acids ane mari futi zvinonzi muna 2019 pasi pano pakarimwa mastrawberries aiita matani mamiliyoni manomwe mazhinji 40 pecent chaiwo achibva kuchina ijipita iri iyo iri pamberi pakurima mastrawberries muno muafrica Number four, macarrots. Macarrots anokwanisa kudyarwa pakati peFebruary neSeptember. Macarrots anofarira matemperatures ari pakati pe15 ne20 degrees Celsius. Macarrots anowanzotora mazuva makumi manomwe kusvika makumi masere kuti akupa kusvika zera rokudyika anodyiwa ari mambishi kana kuti abikwa anokwanisa kubatsira kurapa maziso ane mavarieties akawanda akaita senantes denver maimperators nemachantenay nemamwezve akawanda

mumagadheni madiki iwo macarrots anotengwa mumasabhabha nemasaladhi anenge achida kugadzirawo saladhi sezvo achinakisa chikafu zvose pamaziso neparurimi anonaka mukamasanganisa negreen pepper kugadzira masaladhi kana kugadzira iyo pizza yekuitaly number 3 rugare rugare kana kuti african kale muriwo Kune mavarieties mairi anoita chomolia nekovo. Ndiwo muriwo unoshandiswa zvakanyanya muno muZimbabwe. Anodyarwa ari aya anonzi masakas nevanhu vazhinji. Anoda kugara achidiridzwa senge kana kashanu kana katanhatu pasvondo. Kana muine imba ine majuraho zvinobatsira kuti asarohwe nemhepo yechando inozoomesa mashizha ayo. Mukashandisa manyowa masvinu, zvirimwa izvi zvinorarama. Mhodzi dzerugare dzinowanikwa mumanesani mazhinji anowanikwa muno muzimbabwe rugare runodyarika semhodzi asi varimi vazhinji vanowanzodyara sezvimuti zvimuti izvi anonzi masakas masakas aya anochererwa oiswa muvhu ngoma ndiyo ndiyo zvodiridzwa kusvika zvatanga kumera midzi yazvo yoga Rugare harunetse kuwana uye unoita mashizha mahombe zvenguva refu. Kana maita zvemodzi, munotarisira kutanga kudya muriwo wacho nemazuva makumi mashanu neshanu kusvika mazuva makumi manomwe asi kana takuita zvekucherera masakas munotanga kutemha mune mazuva mashomanana akaita semakumi matatu kusvika makumi mana chete zvakanaka pakudya kana kupa tsuro rugare runonaka runopa manutrients akaita semavitamin a inochengetedza kupenyesa iro ganda redu nevitamin c inobatsira kuchengetedza ropa nemabhonzo number two maonyeni maonyeni akapusa kurera muchando nekuti haafe zvekumhanya sezvo zvirimwa zvemidzi aya atinoti maroot plants anotora mwedzi mitatu kana kupfuura kuti asvike paanosvika apo ndipo mashizha acho paanochinja ruvara odonha parutivi dzimwe nguva sezvinoita chibage zviya zviya maonyeni anokurudzirwa kuti adyarwe semodzi kuti aye anonzi mabulbs acho atinozodya isu sevanhu azonatsokure mavegetables aya anodyarwa nenguva ino yechando muvhu semaseedlings kana modzi dzacho dzisati dzadyarwa kana takutaura zvemaonyeni asi zvitori nani mototenga semaseedlings anobva kumanurseries maonion azere nemavitamins nemaminerals anodzivirira kuzvimba kwemiri pamwe chete nekuchengetedza mwoyo wevanhu mwoyo wemunhu maonion muzimbabwe anowanzoita dollar for 5 zvichienderana nekuti akakura sei zvinonzi maonyeni tisingatarise madomasi ndiwo mavegetable anoshandiswa kupfuura mavegetable ose pasi pano maonion anoshandiswa pachikafu chakaita semuriwo panyama segochi gauchi yemuno muzimbabwe pizza iya yekuitaly kana salad iya inonzi ratatuley iya iya yekufrance pane kakuvavirira kaanowanzoita so kanonatsozadzisa gasva kana tava kudya isu sevanhu ndosaka vanhu vazhinji vachidonhedza misodzi nerufaro pese pavanowanzocheka maonyeni nebanga mbinga dzekutengesa maonyeni pasi pano dzinoita china netherlands kana mexico muno muafrica iri ijipita zvekare heo ijipita zvekare iri pamberi pekurima nekutengesa maonyeni Number one, madomasi. Madomasi akakosha kudarika mamwe mavegetables mazhinji anobikwa muZimbabwe kana pasi rose. Vamwe vanototi ifruit asi tongoti chirimwa pano. Chokwadi makapedzisira kubika usavi musina madomasi kana maonyeni rinhi. Madomasi anoshandiswa zuva nezuva kuzadzisa gasva reRoyco. Vatengesi vahombe pasi pano vemadomasi vanoita Netherlands, Mexico neSpain. Senge maDutch zvawo ndidzo mbinga dzemadomasi. Vakarima madomasi anopfuura 910,000 tons. Nigeria, Egypt, Cameroon neKenya ndidzo dzinonzi dhoo dziri pamberi muno muafrica pakurimawo madomasi anobikiswa nyama nemuto muriwo kana masaladi hewo anodiwa nevanhu madomasi ane mari muzimbabwe sezvo achishandiswa kakawanda haasi manwiwa kana magaka anokwanisa kutengeswa gore rese zvawo nenyaya yekukosha kwawo mukuzadzisa gasva Madomasi anoda ivhu rakapfuma sezvimwewo zvirimwa zvatataura pano anotoda manyowa masvinu akaita seetsuro kana ehuku madomasi anokwanisa kukura muvhu rakaetepast kana jecha aya matextures akaita selight masandy soils kana kuti maheavy clay soils asi jecha iwo masandy lom soils muchingezi ndiwo anodiwa kuti akurumidze kukura neutano saka ndiwo macrops mashanu amunokwanisa kurima mugadheni renyu rekumba varimi kune mamwe macrops akaita samaranjisi malemoni bambaira kana macabbage atisina kutaura nezvawo muchirongwa chino asi tichazomashanyirawo mupati 2 yezvirongwa zvekurima muchando tinokuonaizve kana tazosvika ikoko murimi munhu semazuva ose tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino chefam 4081 saka patichazoonana zvekare sarai zvakanaka hama dzangu
kana mafarira chirongwa chino uye mukada kuzodzidza zvimwe zvakadai zvekurima titsigirei nekubaya subscribe button kuti musazorasikirwa nemusvo wekupfuya wekurima uyu zvekare tinotengesa masteel products akaita semaash staff anoshandisa marasha kubika kana kuti makeji ekupfuya zvipfuyo zvakaita

kana muchida kuzodzidzawo zvimwe zvehuku zvakaita seizvi tinotenda nechirongwa chamaona nhasi chefarm 4081 kusvikira patichazosangana futi sarai zvakanaka hama dzangu